Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Lena Terelle, Valjo, All Italia, Elmli, Strand Palace Agency Limited,

Bibien lest għalikom għal programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi għal 25 minuta. Illum irrid nibda issa għax għandi l-karamella lesta biex nagħmlu l-caramel sauce. Mbagħad ngħidilkom sa nagħmlu. Jien hawnhekk għandi 250 gramma zokkor u 100 millilitru ilma. U li għamilna qegħdin nagħmlu il-caramel sauce. Dak għamiltu għas-soft caramel, żidna dik il-krema issa, kellna 140 gramma krema u hawnhekk qegħdin nagħmlu il-caramel sauce. Mela 220 gramma zokkor kasta u tfajna 100 millilitru ilma. Ħallejnihom isiru karamella u dak il-ħin, hekk golden caramel, tfajna issa il-krema. Ħa nitfa' ftit iktar. U dik hija l-caramel sauce. Biex nispiċċawha, ħa nżidu 50 gramma butir u ftit milħ, so a salted caramel. U għalfejn qegħdin nagħmlu l-caramel illum? Għax illum iż-żewġ riċetti huma dawn, ħa nagħmlu an open apple gullet with pecans u cinnamon u sa nagħmlu dan il-caramel dripping sauce għal fuqu kif ukoll il-vanilla ice cream. U t-tieni riċetta għandna torta ħelwa bl-irkotta u bil-berries. Dan huwa lest? Jien nista' nneħħih minn fuq in-nar, u hawnhekk qegħdin taraw il-karmesos. Oqogħdu attenti li ma tinħarqux għax dan jikwi ħafna. Dan sa nneħħih minn fuq in-nar. Caramel sauce trid tiksaħ għal iktar tard. Ħa nagħmlu hawnhekk, dan huwa mitfi, ok. Mela, lesta. Għax dik jekk ma titfax il-krema dak il-ħin eżatt, il-karamella ssir sewda u tittarrmiha. Għalhekk kelli naqra ġenn. Dik lesta, l-caramel, salted caramel sauce. Ħa niġi hawnhekk bil-kwiet issa għand il-food process u għal min jafni sew, tafu li jien inħobb nuża il-food processor għal għaġina, ok, għal għaġina ħelwa kif ukoll tat-torti. Ħa nagħmlu l-għaġina. Hawnhekk għandi l-food processor, ħa nitfa' 450 gramma plain flour, Ħa nżidu wkoll 200 gramma butir fin. Mela dak tmur hemmhekk għandna 120 gramma icing sugar u nofs il-qoxra maħkuka ta' l-ummija, mela il-qoxra maħkuka ta' nofs l-ummija. Ħanżidu wkoll jisu kuċċarina vanilla extract u hawnhekk għandna l-butir għandi 200 gramma Butir fin. Mela ħa nitfa' dan hawnhekk. Issa. Jien ħan qattaw biċċiet importanti li l-butir fin toħorġuh minn mill-friġ dak il-ħin meta nkunu qegħdin nagħmlu l-aġina għat-torti jew l-aġina ħelwa. Important li tkun ċil, li tkun kiesħa. Issa kull ma sa nagħmlu niblizzjaw flimkien jiġi jisu breadcrumbs. Okay? Issa li għamilt ukoll, nistgħu naqduha bl-ilma. Jien illum għandi bajda hawnhekk, ħa nuża bajda sħiħa u mbagħad inkompli wkoll bil-ilma jekk hemm bżonn, imma nistgħu nużaw ħalib jew ilma proprja l-aħjar li nużaw l-isfra tal-bajd. Okay? Mela, Ħa nimsaħ ftit il-mejda. Taf kemm inħobb inżomm kullimkien nadif. Mela ż-żewġ riċetti tal-lum huma dawn. Għandna dawk il-apple and pecan galettes with cinnamon, ħa nagħmlu dak il-caramel sauce iċċarċar fuqhom, kif ukoll għandna il-vanilla ice cream. U hawnhekk qegħdin nagħmlu l-għaġina wkoll għal torta tal-irkotta ħelwa bil-berries. Issa li xtaqt ngħidilkom illum huwa dan, din hija riċetta għat-torta, imma ħa nagħmlu wkoll riċetta eżatt l-istess bħal għaġina għal dawk il-galets. Mela din ir-riċetta għal żewġ riċetti tridu tagħmluha doppja. Waħda qed nagħmilha għal torta tal-irkotta li verament hija tajba u l-oħra l-istess għal dawk il-galets. Mela ħa nżidu Il-bajda. U jien hawnhekk għandi l-ilma ġollatu. Ħa nitfa' nofsu għalissa. U nibdew nibblizzjaw. Taraw kemm hi faċli nagħmlu l-għaġina ħelwa jew inkella tat-torti bil-food processor. Issa li jiġri kollox jaqgħad flimkien u tibda ddur u ittfiha. Once li tagħqad u tibda ddur, tħallu hix iddur u ddur u ddur. Għax l-għaġina tiġik elastiku. There you go. Voilà. Lesta. Għaġina ħelwa verament tajba. Issa idealment din qabel nużawha nitfawha ġol fridge għal 15-il minuta jew nofsija. Palli nagħmlu tal-figolli u l-għaġina ħelwa l-oħra. Isma' ħa ngħid x'sa nagħmel. Ħa nkompli hawnhekk innaddaf u nkompli biex inlesti biex nagħmlu dik it-torta ħelwa. Lesti biex nagħmlu t-torta tal-irkotta, verament hija riċetta tajba, kremuża, bl-irkotta, bil-berries, bil-lumi. Ħa nagħmlu hekk, ara. Jien hawnhekk għandi bżonn, mela ħa nerġa' niċċekkja, 350 gramma irkotta. Issa dawn għandhom 200 gramma ġo fihom, għandi bżonn kważi din kollha u għandi waħda hawnhekk diġà ġol-skutella. Mela din hija t-torta ħelwa tal-irkotta u l-berries. Mela jien ħa nitfa' kważi kollox sa nħalli ftit hawnhekk. Tajjeb. Nħidaw minn hawn. Issa ħankomplu nżidu dawn ingredjenti ġo fiha. Mela għandna bżonn il-qoxra maħkuka ta' nofs l-ummija, Għandna bżonn kuċċarina vanilla extract, żewġ imgħaref corn flour se jgħinu biex tagħqad din bħala riċetta u għandna bżonn ukoll caster sugar, 130 gramma zokkor caster. Issa kull ma se nagħmel hawnhekk, ħa nħawwad kollox flimkien u mbagħad inżidu il-bajd. Għandna tliet bajdiet hawnhekk. Issa din hija l-bażi ta' din it-torta ħelwa. Bħala togħmiet li nżidu magħha vurdi llum sa nkun qed nuża berries tal-freezer. Tistgħu tużaw berries friski, chocolate chips, nuts, konfettura. Jien just qed nagħmel ir-riċetta bażiċi hawnhekk. Magħha żidu li tridu. Mela għandna bżonn tliet bajdiet. Jien ħa nagħmel hekk ara. Ħa nkissirhom hawn ġew, one, two, Three. Ħalli kif hemm xi qoxx ma titħollix hawnhekk. Dawn diħlin hemmhekk mela kellna it-zokkor, l-irkotta, il-lumi, il-vanilla u l-klet bajdiet. Sa qabel rajtuni nagħmel l-ġina ħelwa, Issa kull ma għamilt, u din hija importanti, għandi hawnhekk a spring bottom tin, ok, vur di l-qiegħ jinqala. Dellikta b'naqra buttil u hawnhekk użajt nofs l-għaġina biex ksejna il-qiegħ u l-ġenb. This is a fluted one, vur di għandha d-disinn. Li ħa nagħmel issa, ħa ndellek il-ġenb b'naqra isfra tal-bajd. Ma' dit taħlita ħanżid naqra berries issa mela ħan urikom x'sa nagħmlu. Illum qed nuża berries tal-friża. Ehm, Mqassiet hawn. Mela s-samil huwa dan. Ħanabad nofs it-taħlita u nitfaħħa hawnhekk fil-forma. Issa ħa naqbad ftit minn dawn il-berries u nifrixhom hekk. Naħseb biżejjed hekk u żajt isu nofs pakkett naħseb. Ħa naqbad kuċċarina jew mgħarfa u nifrixhom hekk. L-idea li mhux qed inħallathom hawnhekk mat-taħlit huwa li ma rridx li dawk il-berries iċċappsu kullimkien, ok? Issa ħa naqbdu l-kumplament tat-taħlita u nitfgħuha fuqha. Ok, naqra messy qed nipprova nagħġel u ma nagħmilx mess. Ħa nimsaħ hawnhekk. Issa, Sadattant li kont qed nagħmel jien, qabel ġejna biex innistu din it-torta, għamilt nofs l-għaġina biex ħsejt il-qiegħ u mbagħad in-nofs l-ieħor tajthom strixxi u malji u affarijiet hekk, ara. Għandna l-malji. Dawn huma tliet biċċiet immaljati flimkien u hawnhekk ara. Issa, li se nagħmlu huwa dan. Sa tkun naqra delikata din. Ħa nipprova nagħmel disin. Disin partikolari. Peress li din hija naqra mxarba, jista' jkun li ma taħdimx, imma ejja nipprovaw. Mela, qegħdin taraw x'qed nagħmel. Mela, issa naqbad hekk u hekk u nitfa' din fuqhom u nerġa' nagħlaq. Mbagħad naqbad dawn u dik, u dik, u naqbad xi ħaġa oħra u nitfagħha hawnhekk. U nerġa' nitfa' din fuqha. So qegħdin nagħmlu tip ta' lattice, okay? Ħa nerġa' naqbad, eh, mela jien irrid nikxif, nikxef din. Mela one, two, three, u naqbad din U nitfagħha hemmhekk. U dawn jerġgħu jiġu hawn. U naqbad dawn mela alternative u di waħda wara l-oħra. Ħa naqbad din u nitfagħha hawn. U nkunu qegħdin nagħmlu dissin verament sabiħ fuq din it-torta. Ħa naqbad oħra, nagħmilha hawn.

U hekk, u hekk. Intkom ma tistgħux taraw x'qed nagħmel jien. Ħa nneħħi ż-żejjed fil-wiċċ, indellika bl-isfra tal-bajd ġol-forn għal dak il-ħin u niġu lura biex nippreparaw għal apple galettes. Sadattant għamilt aktar preparazzjonijiet. Ma noqgħodx inqaxxar it-tuffieħ quddiemkom u noqgħod inqattgħu, le, dak huwa ħela ta' ħin, dak diġà għamiltu, hawnhekk ninsabu bit-taħlita lesta. Kulma għamilt. Hawnhekk għandi ħames tuffieħiet. Qaxxarthom, neħejt is-skuk fin-nofs u għamilthom slices. Ġottaġi ntfajt, 50 gramma jew 40 gramma butir fin u tliet imgħalef zokkor ismar. Ħallejthom jinħallu flimkien u mbagħad tfajt it-tuffieħ u sajjartu għal ħames minuti biex jirtab. Hawnhekk issa ħa nżidu pecan nuts. Għandi ftit cinnamon. Qisu kuċċarina. U għandi wkoll l-apple sauce u dan sa jkun il-mili għal din ir-riċetta, ir-riċetta li huma l-galettes bl-għaġina ħelwa. Dak il-caramel sauce li għamilna huwa għalihom. Jien kull ma sa nagħmel ħa nżid l-apple sauce għal iktar togħma u anki għal Il-fatt li l-apple sauce huwa kremuż. Ħa nħalltu kollox flimkien li għamilt ukoll, diġà għamilt taħlita ta' għaġina oħra. Fuq din l-istess taħlita li għamilna qabel, għamilt oħra b'450 gramma dqiq u kulma se nagħmel issa ħa niftaħhom tondi, roti u niġu lura biex naraw kif nimlewhom u nagħlquhom. Mela kif għattilkom jien hawnhekk ftaħt l-għaġina, l-għaġina kienet ta' 450 gramma dqiq u kellna 200 gramma buttir. Hawnhekk ftaħt żewġ runs, ġifieri din ir-riċetta tagħmel tnejn. Hawnhekk għandna dak il-mili bl-apple sauce, it-tuffieħ, il-pecan nuts, iz-zokkor ismar. Mmm, vera tfuħ. Iżda din jgħidulha tip ta' cobbler jew galette.

U issa bħal meta nagħmlu l-ftira Għawdxija, naqbdu ż-żejjed u nkebbuh fil-wiċċ. Dak li rridu nagħmlu. Nagħmlu piegi sbieħ. U nafsu, nerġa' nagħmlu oħra. Bħalissa qegħdin tgħidu Manwil kemm kollox tagħmlu jidher faċli. Għax tgħiduli bil-messaġġi kemm iġġib l-ikel li jidher faċli biex tippreparah, fil-verità ma nagħmilx ir-riċetti diffiċli. Bħalissa qed nisma' l-camera person iva jien kieku nagħmilha, hux vera x'għenilek smajtek tgħid ha? Faċli u ma tistax tgħid li mhux faċli. Issa, hekk joqogħdu fuq l-istess tray Tista' tpoġġihom fuq l-istess tray? Jien għandi feeling li sa joqogħdu jew mhux sa joqogħdu. Somma jien preparajt tnejn. Jien diġà għamiltha fuq il-karta strazza jew mhux karta strazza, karta forno. Id-differenza bil-karta strazza u l-baking paper huwa ħafna. Il-karta strazza teħel ma' ċertu affarijiet, ċertu għaġejn u affarijiet, mela ħa naqbdu issa egg wash u dawn sejrin ġol-furn temperatura ta' 200 degrees Celsius. So proprju li sa nagħmel ħa nistenna li ssir it-torta tal-irkotta u mbagħad indaħħalhom ġol-furn. Issa biex nispiċċawhom ukoll il-glaze huwa importanti nabdu ftit zokkor u nagħmlu z-zokkor fil-wiċċ biex tagħmel dik il-crust taz-zokkor. Kif għadtilkom din sa nservuha b'dik il-caramel sauce li għamilt fil-bidu tal-programm kif ukoll il-vanilla ice cream. Mela ħa nurilkom. Kunu abbundanti biz-zokkor għax vera jiġi sabiħ. Marija, u ħa nurikom il-caramel sauce, ara xi tjubija! Yes! Yummy! Mela dawn ġejjin sejrin ġol forn 35 minuta fuq temperatura ta' 200 grad Celsius u niġu lura biex nagħlu l-programm illum biż-żewġ riċetti ħelwin. Aw hemm. U għawnek għana kollox lest għalikom final l-aħħar preparamenti għandi l-ġilat tal-vanilla, mela qabel nejdilkom x'sajjarna l-lum ħan ispiċċaw iż-żewġ riċetti mela għawnek għanna l-icing sugar Fuq il-kobla għandna l-ġilat tal-vanilla naqri iktar hawnhekk. U biex nispiċċaw Dak il-caramel sauce! U kellmuni fuq din ir-riċetta! Ara x'inhi sabiħa il-cobbler jew il-galletta hemmhekk b'dak l-apple sauce, il-pecan nuts, il-caramelized apples, għamel dik l-għaġina ħelwa ġol-forn u mbagħad dak il-caramel sauce iċċarċar fil-wiċċ U l-ġilat tal-vanilla, oh my God! Ġenninthom hawnhekk illum il-camera staff, kulħadd qed jistenna biex jieħu biċċa. U hawnhekk it-tieni ħaġa, għandna dik it-torta hemmhekk tal-irkotta, torta tal-irkotta bil-berries, għamilna l-istess għaġina ħelwa li qishom ittebgħu l-irkotta, l-irkotta verament kremuża. Għandna l-għaġina ħelwa, insomma żewġ riċetti verament tajbin għalikom illum. Nispera li ħadtu pjaċir, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's cooking? Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Le Naterelle, Valjo, All Italia, Elmli, Strand Palace Agency Limited,